Silav û rêz temaşevanê hêja di bernameya Kurdî hîn dibim de em îro jî bi hev re ne. Temaşevanê hêja em ê îro mijareke cuda em ê pêşkêş we bikin. Em ê îro di Kurdî de li ser gihanekan bisekinin. Bê gihanek çi ne û di nav hevoka de çawa têne bikaranîn Em ê li ser wê bisekinin. Dema çavan hêja xwendevanê me jî li benda me ne, li hêviya me ne. Hûn jî bi xêr hatine balo. Ser çavan. Hûn çawa ne? Xwedê ji te razî bit çawa ye? Baş im, Xwedê ji we razî bê. Ser çava hatin. Belê me got çi? Me got em di derseke nû de bi hev re ne. Îro me got em ê li ser gihanekan bisekinin. Ez dixwazim berî gavekê dest bi dersa xwe bikim. Hûn jî amade ne?

Çawa cih digirin em ê li ser wê bisekinin? Hûn karin bêjin gihanek ew peyv in ku peyv û hevokan bi hev ve girê didin. Belê. Me got çi? Me got gihanek di nava hevokan de peyvan û hevokan bi hev ve girê din. Yanî

Kurdî ye. Li ser eşq û evînê hatiye nivîsandin. Ehmedê Xanî nivîsandiye. Çar em karin bêjin lehengên wê hene. Kîjan in? Kîjan in? Mem û Zîn duwe dî jî hene. Beko. Beko jî qehremaneke lê belê ew ê ku em dixwazin ne ew e. Kî heye? Di keçik û yanî keçik û kurikek êdî jî hene. Leyla Mecnûn?
Tajdîn û Stî hene.
Di çîroka Memûzîn de Tajdîn û Stî jî hene. Ew her dik jî du evîndar in. Lê ji ber ku ew digihêne hev du, ew dizewicin, çîroka wa zêde meşhûr nebûye. Lê belê ji ber ku Mem û Zîn negihane hev du, belkî gihiştina wa ma qiyametê, ma axretê ji ber wê ya wa meşhûr bû. Weke hûn zanin ku digihêne hev du aşiq çika wa meşhûr nabe. Belê me got çi? Mem û zîn du lehengên evînî ne. Li vê derê û çi ye? Gihanek e. Gihanek e. Erê, me got çi? Me got ew peyv in, gihanek ew peyv in ku peyv û hevokan bi hev ve girê didin. Vê derê du peyv bi hev ve girê dane. Em ji van kelîmeya re, em ji va peyva re em çi dibêjin? Em gihanek dibêjin. Ti çi kir? Ez û tu. Ez û tu, belê. Ez û tu. Belê di kurdî de gelek gihanek hene me pêşî me bi û yê belkî me mînak de em ji van peyva re peyvê weke vê re em dibêjin çi gihanek yê weke û yê û gelekî zêde tê bikaranîn nav kurdî de em karin bêjin hema bêje di nîvê hevokan de û heye ne wilo carna jî di kelîmeya carna jî hevoka peve girêdê me mesela çawan bêjin yeke ku hevokê bi heve girêdê kî kî dixwazê bêjin Mînakê bide. Mînakekî bide ama ne di kelîme bila di di e, hevoka bi heve girêde.
Heta ku bername xilas bê bê îş bê bê şef.
Lê li wê dirê û me got û bila hevê. Ha. Mesela em bêjin çi? E, kete azmûnê de azmûnê de û bi ser ket. Li vê dirê di hevok hene. Yek çi ye? Kete azmûnê ev hevokek yanî cumleyek û zen hevok çiye ev hevokek kete azmûnê de û bi ser ket bi ser ket jî hevokeke cuda ye yanî di cumle li vir hene li vê derê çi bûye û yê yanî gihaneke û yê her dik bi hevek em ji vê re dibêjin çi û yê re bêjin gihanek we fêm kir mînakeke dî mesen bêjin çi lê lê jî mînakeke çawa

Gihanek. Yanî çawa bû? Peyva lê ev her du hevok bi hev ve girê dan. Berê kerem ke. Zewicî lê ji wî ti xêr nedît.
Belê zewicî zewicî lê ti xêr
jê nedît.
Belê em karin bê ji wî nedî jî em karin bêjin jê nedî ne. Ku me got jê nedî em nizanin keç an kur e lê ku te got ji wî nedî em zanin ku zilam e. Kerem ke. Şaban çû mektebê lê serkeftin nebû. Tamam me jî vê bêjin. Şaban çû dibistanê an jî mektebê çû dibistanê lê serkeftî ne bo mêj. Em hêvî dikin ku ev xelet bê, ne me? Şeva. Belê li vê derê me got çi dîsa di hevok li vê derê lê ew bi hev e girêdane kerem ke. Navê wî serwet e lê navê xwe qebûl nake.
Belê navê wî serwet e. Navê wî serwet e lê navê xwe qebûl nake. Wekî din em em karin bêjin çi gelek mînakî dî jî hene em karin ji û yê û ji lê yê bêjin weke me got çi di nav hevûka de zêde tê bikaranî yeke dî ez bêjim bes bes jî çi ye ew jî gihanekeke ku kurdî de tê bikaranîn û dixwazin mînakek bidin ez ê pêşekî bêjim Mesut Bey çi tu bi ser nekevî Tiştek nabe. Bes bixebite. An jî bişuxule. Ne wilo? Ez wî nekir. Mesela em dibêjin çi? Em dibêjin yekîr e. Em bê divê tu bişuxulî, tu bixebitî, ku tu bi ser nekevî jî tiştek nabe. Yanî ji bo te wezîfeya te çi ye? Xebat e. Tu bixebite, tu baş bişuxule, tu bi ser kevî jî

Çêbû. Ne, yanî wezîfeya wê wezîfeya wê û vê derê ne weke hevdû ye. Li vê derê dibêje çi yanî maneyeke cuda de lêm kar bêjin dîsa çi gihaneke. Bil kerem ke mînakeke dî. Mamoste hemî kanim bêjin hêdî bes e.
Êdî bes e tu dîsa karê bêje lê belê yanî li vê derê wezîfa wê cuda çêbû. Yanî li vê derê em karin bêjin weke nav hate bikaranîn ku dibêje êdî bes e. Li vê derê dibe nav. Erlê li vê derê û li vê derê di wezîfeya gihanekê de hatiye bikaranîn. Yekedî em bêjin hew. Belê hew em çawa dibêjin? Êdî ez hew êdî ez hew tême cem te. Belê. Li vê derê ez hewtêm çi ye? Yanî êdî ez nayêm.
We bîstî ne? Yani ez hewtêm heta niha ez dihatim ji vir pê de ez nayêm. Ez hewtêm. Kî dixwazê mîna kedî bidê? Kerem ke? Mamoste ma kar bêje êdî ez hew e, azmûna dişixulim. Êdî ez hew dişixulim. Êdî ez hew

Tajdîn Tajdîn bi ser ketiye û hew. Vî şekilî ji te gotin. Yanî çend kes ser ketine yekî tenê. Ne wilo? Tajdîn. Em vî şekilî mesela em karin bêjin tenê tajdîn bi ser ketiye. Em karin vî şekilî jî bêjin û em karin bi vî rengê jî bêjin tajdîn bi ser ketiye û hew.

Spas mamoste. Özür dilemek. Belê. Yani noktaya ku em em xeletiyekê dikin li pêşberî hevalê xwe em dibêjin çi? Em dibêjin lêborînê dixwazin yan jî bibore em dibêjin. Yani çi? Yani li wê qisûra min bibûre nebîne çavê xwe li ber bigire.

Dinya wî we xirabe. Dinyaya wî wê xirabe. Belê. Ehmedê Xanê beyteke xweş nivîsandiye, ez vê jê bibim. Gotiye çê gotî heta heta tu ders û dewran nekî tekrar û mesrûf

Di nûbara piçûkan de di serê beşeke nûbharê de wek hûn zanin ji çardeh beşa pêk tê. Di serê her beşekê de em karin bêjin beyteke wilo em kar bêjin ilmî wecîz nivîsandiye. Divê de gotiye heta tu ders û dewran nekî tekrar û mesrûf di dinyayê tu nabî ne meşhûr û ne marûf. Ders û dewr çine tirkî? Ders ve ödev. Ödev em karin bêjin. Ders û dewr yani ödev. Kontrol etmedikçe meşhur olamazsın. Ödev em bêjin.
Tirkî bêjin ödev. İngiliz bêjin homework. Heta tu ders û dewran nekî tekrar û mesrûf. Heta tu tekrar nekî û tu neserfînî, tu fêm nekî, tu hîn nebî. Baş. Di dinyayê tu nabî ne meşhur û ne maruf. Yani marufê ehlê îrfanê, ehlê ilmin. û meşhûr ji xwe hûn zanin. Yê ku li dinyayê navê wan bila got. Mana dewran ne dinyayê ye.
Mana dewran ji dewrê tê gerandin. Dewr yanî mana gerandinê. Gerandin.
Gerandin. Îdî çi ye? Tevî manaya berfireh ji ber ku dinya û felek û em bêjin hemî digerin ji wê re jî dewran tê gotin. Rast ew manayê jî heye. Lê hemî ji gerandinê tê. Ê xwedê dewr çawa bûye dersê? Yani xwedê te derse xwend, te careke dî vegirî li ser bixwînî ji ber wê yekê. Ez ji we re jî dibêjim ders û dewr. Ne. Yani wextê di medreseyê de terî wextê ku mirov diçû roja înê digotin ne neyên medresê ders û dewrê xwe bixwînin. Belê.
Ders û dewrê xwe bixwînin. Feqa here wilo digotin. Ev vê dirê dewran di wê manê de. Yani ew dersa ku te dîtî ti careke dî lê vegerî. Ev di maneya dewran gerandine. Belê, me got çê heta tu ders û dewran nekî tekrar û mesrû di dinyayê tu nabî ne meşhûr û ne merûf. Heta ez nebêjim

li te helal nakim. Belê. Me got çi? Me got vê dirêjî heta kehanekeke kurmancî ye. Yeke dî çi ye? Dibe ku. Dibe ku. Dibe ku.
Belê ev jî kehanekeke û di kurdî de gelekî tê bikaranîn. Çi maneyê dide? Maneya bêjin îhtîmalê. Îhtîmal. Îhtîmal. Mesela bêjin çi? Dinya ewre

Tedî demeke kin de ewr çêbûn baran hat. Lê belê xwedê ku ewr çê dibin em dibêjin heye ku baran rê heye ku jî em bêjin dibe ku jî. Yani li vê derê maneya îhtîmalê heye. Li hinek ciha wiha dibêjin ev xelet e. Ez xwazim vê nazanibin. Mesela dibêjê dinya ewr e dikare ku baran were. Dikare, em karin bêjin li vê derê bikaranîna wê xelet e. Çima? Çku karîn tiştekî bi îradeyê re eleqedire ne, îradeyî ye. Meselen bêjin çi? Ez dikarim kitabê bixwînim. Ez dikarim bisikilêt bajonim. Ne. Belê. Dikarim li gor îradeyê, îradeya insana çi dibê? Lê îhtîmal ne duyma enî de. Yanî mesela dibe ku Ehmed niha were. Yanî çawa ye? Ew îhtîmal heye ku were. Lê ku em bêjin Ehmed dikare were, dikare neve ew maneyeke dî derdixe. Yan jî em bêjin çi? Berf dikare bibare, dikare nebare. Ev maneyeke xelet e. Ew çiku ne destê wê de ye. Xwe fêm kir ev ne. Yanî ji bo îhtîmalê em dibe ku bikar tînin, dikare Di cihê îradî de. Mesela ez dikarim ez dikarim bi gokê bilîzim. Ez dikarim herim Stenbolê. Ev yani ev qeweta min, ev îradeya min heye. Lê ku dibe ku ez herme Stenbolê ev maneyeke dî nîşan dide. Belê dibe ku bavê te dereng were mesela bêjin çi? Dibe ku bavê te dereng were. Li vê derê çi dibêjê? Yanî îhtîmal heye ku bavê te dereng were. Yanî maneya ku tu bêje dikarê bavê te dereng were ev xelet e. Newro yanî ev ne bi keyfa xwe dereng tê îhtîmal heye. Yanî ji ber kar ji ber îşekî ji ber hinek sebeban dibe ku dereng were ew îhtîmal heye. Lê ku em bêjin dikarê ev xelet e. Bilê. Yanî dikarî kurdî de heye, îngilîz de dibêjin çi dibêjin can. Ne, dibêjin işte I can go to school, I can işte read book. Yani ez dikarim. Lê di Tirkî de ê bilmek heye. Hûn zanin ê bilmek yani îrade. Dibêje çi mesela bê bisiklet sürebilirim. Li vê dirê maneya çi ye? Mane îrade ye. Lê carna bi mane îhtimalê jî ê bilmek tê bikaranî ji ber wê ya me jî tevlî kirine. Mesela Tirk bêjin çi dibê Ahmet bu saatlerde gelebilir. Yani ew îhtimal heye. Îdî ew ê bilmek me bi kurmancî me bikarînê Me bikaranîye yanî bi pey vekarînê ew xelet e gelek hûn vê zanibin. Gihanekê me xilas nebûn lê wextê me xilas bû çêkî hûn bixwazin kurt heke hebe nexwemê di derseke dî de li ser bisekinin. Çêkim bêjin heye kerem ke Serê min zehf têşê dibê ku qe ez gêjim. Dibê ku ez gêj bûn dibê ku min ji ber xwarin nexwar bû ji ber wê bê. Em karin vî şeklî fêm bikin. Belê gelê hevala em ê di dersa pêşiya xwe de dîsa bi heneke dewam bikin. Belê temaşevanê hêja îro jî dersa me dersa Kurdî hîn dibim. Bernameya me vê dirê xilas bû. Em di vê bernameya xwe de li ser gihanekan sekinîn lê belê gihanekê me xilas nebûn. Di derseke dî de îşallah em ê dewam bikin. Heta wê demê bimênin xêr xweşiyê de mixatirê wan.